سڵاوتان لەبێ من شادیم لە کەناڵ یوتیوبی شادی ڕیڤیو لەم ڤیددیۆماندا باسی یەکێک لە مۆبایلە باش و ناوازەکانی ڕیلمی ئەەکەین کە تازە واتە لە مانگی چۆرە ڕایگەیاندووە ئەوش ڕیلمی فری پرۆیە تابەتمەندی زۆر باشیشتایە و نرخیشی زۆر هەرزانە لەگەڵمان بن بزانین تابەتمەندیەکانی مۆبایلەکە چیە پێش هەموو شتێک سەبسکرایبی کەناڵەکە بکە زەنگوڵەکەتانی سەبسکرایبەکە دابگرە بۆ ئەوەی هەمیشە لە سەرجەم ڤیدیۆ نوێکان ئاگادار بیت موبایلی ڕیلمی 3 پرۆ وەکو باسمان کرد لە مانگی چۆرا ڕاگەندراوە و وا بڕیارە کە لە مانگەیە یاخود لە سەرای مانگی داهاتوویەوە واتا مانگی پێنج بکەوێتە بازارەکانی جیهانەوە مۆبایلەکە شاشەکەی زۆری ئای پی ئێس ئێڵ سی دیە و قەبارەی شاشەکەشی شەش پۆینت سێ ئینجە واتە بە نزیکەی ئەکاتە شانزە سانتیمەتر و سەدا نەوەت و پۆینت هەشتی ڕووی پێشەوەی مۆبایلەکە شاشەکە داگیری کردووە واتا شاشەکەی قەبارەی زۆر گەورەیە و بەشێکی زۆری ڕووی پێشەوەی مۆبایلەکەی داگیر کردووە. و توانستی شاشەکەشی 1080 پێکسڵە بۆ 2340 پێکسڵ واتە فول ئێس دی پڵەسە و سەری پێکسڵش لە شاشی مۆبایلەکەدا 409 پێکسڵ بوونی هەیە لە هەر ئینجێکدا و لە ڕووی پێکهاتی لاشەکەیەوە بەشی پێشەوەی مۆبایلەکە لە شوشە پێکاتوە شوشەکەش لە زۆری گۆرەلای ئاستی پێنجەمە ئاستێکی زۆر بەهێزە بەرگەی پەستان و زەبری زۆر بەهێز دەگرێت و ڕووی پشتەوەشی لە پلاستیک پێکهاتووە بە پێچەوانەی زۆرێک لە مۆبایلەکانی ئێستا کە ڕووی پشتەوەشیان شووشەیە بەڵام ئەم مۆبایلە ڕووی پشتەوەشی لە پلاستیک پێکهاتووە کێشی مۆبایلەکە سەد و حەفتا و دوو گرام و ئەستووری مۆبایلەکەش هەشت پۆینت سێ ملیمەترە و وەشانی نۆیەمی سیستەمی ئەندرۆیدی لەسەرە ئەندرۆید پای و بە ڕووکاری کەلەر ئۆ ئێس شەش مۆبایلەکە بە بیرگەی سەد و بیست و هەشت گێگابایت بۆ ڕامی شەش گێگابایت و بە بیرگەی شەست و چوار گێگابایتی بۆ چوار گێگابایتی بەردەستە و توانای بەرگە زیادکردنیشی هەیە تاوەکو دوو سەد و پەنجا و شەش گگابای لە ڕێی مایکرۆ ئێس دییەوە، لە ڕووی پرۆسێسەرەوە پرۆسێسەرەکەی ئاستێکی باشی هەیە، سناپدراگۆنی حەوت سەد و دە ی دە نانۆمەترییە و لە جۆری ئەی ئایە، ئارت تایبەتمەندی ئارتیفیشاڵ ئینتێلیجێنسی تیایە و پرۆسێسەرەکە لە جۆری ئۆکتا کۆرە، و خێراییەکەی دوو لە ناوکەکانی بە خێرای دوو پۆینت دوو گگاهێرتز لە جۆری کرایۆ سێ سەد و شەست ی گۆڵدە و شەش لە ناوکەکانیش بە خێرای یەک پۆینت حەوت گگاهێرتز لە جۆری کرایۆ سێ سەد و شەست ی سیلڤەرن. و پرۆسێسەرەکەی پرۆسێسەری ئەدرینۆ 616 ە و بە گوێرە قسەی کۆمپانیاکە بێت کە هیچ کێشەیەکی نابێت بۆ یاریەکانی پەبجی و ئەسفاڵت و زۆرێک لە یاری پێشوەتوەکان و تابەتمەندی هایپەر بوستی ڤێژنی دویتەیە کەوا دەکات بۆ یاریکردن زیاتر چێژ پێ بەخشێت و ڕێگەت پێێتە کە بە فرەمی زیاتر یاریەکە ئەنجام بدەیت لە ڕووی کامێراوە لە بەشی پشتەوەی دوو کامێرا بوونی هەیە، کامێرای یەکەمیان شازدە مێگاپێکسڵە و تێرکرانەوەکەی یەک پۆینت حەوتە و تایبەتمەندی دوال پێسڵ پی ئای ئێفی تیایە، و کامێرای دووەمیان پێنج مێگاپێکسڵە و تێرکرانەوەکەی دوو پۆینت چوارە کە ئەمیان بۆ تاڵخکردنی وێنەکە بەکاردێت، واتە کامێرا سەرەکیەکە شازدە مێگاپێکسڵەکەیە بەڵام پێنج مێگاپێکسڵەکە بۆ تاڵخکردنی وێنە زیاتر بەکاردێت. و کامێرەکە هەستەوەری سۆنی ئای ئەم ئێکس پێنج سەد و نۆزدە ترا بەکارهاتووە کەوان دەکات کامێرەکە زۆر وێنەکە بە شێوەیەکی جوانتر بگرێت و وێنەکان زۆر ناوازەتر بن و لە بەش پشتەوەی فلاشێکی ئەڵیدیشی هەیە و توانستی ڤیدیۆ ڕێکۆگنەکەی توانستێکی بەرزی هەیە کە 2960 پێکسڵە بۆ سی فرێم لە چرکەیەکدا و 1080 پێکسڵ بۆ سی فرێم لە چرکەیەکدا و 120 فرێمیش لە چرکەیەکدا و حەوت سەد و بیست پێکسڵ بۆ سی فرەیم لە چرکەیەکدا و حەوت سەد و بیست پێکسڵ بۆ نۆ سەد و شەست فرەیم لە چرکەیەدا کە توانستێکی ڤیدیۆ خاوکردنەوەی زۆر بەهێزی هەیە نۆ سەد و شەست فرەیم لە چرکەیەکدا بەڕاستی ئاستەکە زۆر بەرزە و لە شەویشدا تاوەتمەندی نایتسکۆپ دەتوانین بەکاربێنین کەوا دەکات لە شەوە وێنەکان زۆر بە شێوەیەکی جوانتر و ڕووناکتر دەربکەون دەربارەی کامێرای سەڵفیەکەی 25 مێگاپێکسڵە کە هەردوو کامێراکەی دواوە ناگاتە 25 مێگاپێکسڵ بەڵام کامێرای سەڵفیەکەی بە تەنها 25 مێگاپێکسڵە و تیرەی کرانەوەکەی دوویە و تایبەتمەندی SDR تایە و توانستی ڤیدیۆ ڕکۆکردنەکەش 1080 پێکسڵە بۆ سی فرێمە چرکەیەکدا و تایبەتمەندی ئای ئای سێلفی تایە کەوا دەکات لە کاتی وێنەگرتنی سێلفیا وێنەکان زۆر بە شێوەیەکی جوانتر و ناوازەتر دەربکەون لە ڕووی پاترەوە پاترەکە ئاستێکی زۆر بەرزی هەیە ئەوی 4045 ملیەن پێرە و لە جۆی لیسیۆم پۆلیمەرە و توانستی خێرا بەرگاویکردنەوەکەشی بە هەمان شێوە زۆر بەهێزە 20 واتە و خێرا بەرگاویکردنەوەکەشی لە جۆری ڤوک جۆری سێەمیەتی کە ئاستێکی زۆر بەرزی هەیەویش دەتوانێت لە ماوەی سی خولەکە 150 مبایلەکەت بارگاوی بکاتەوە و پاترەکەی بەرگەی کاتێکی باشەکرێت وەکو کۆمپانیاکە ئاماژەی پێکردووە دەتوانیت حوت ساعتی بەردەوام یاری پبجی پێ بکەیت و نزیکەی دە سەعات دەتوانیت ڤیدیۆی 1080 پێکسڵی پێ سیر بکەیت و بۆ ماوەی 32 سەعاتش دەتوانیت بەردەوام تەلەفۆنی پێ بکەیت مە بە پێ و تاقیکردنەوانەیە کە کۆمپانیاکە لەسەری ئەنجام داوە لە ڕووی ڕەنگەوە بە سێ ڕەنگ بەردەستە ڕەنگی مۆر و شین و ڕەساسی یاخود ڕەساسی کاربۆنی کۆمپانیاکە پێڵێت ڕەساسی کاربۆنی بەم سێ ڕەنگە بەردەستە و نرخەکەش لە دەوری 200 دلاری ئەمریکیدایە نرخێکی زۆر هەرزانە بە تایبەت بۆ ئەم تایبەتمەندیانە بەسمان کرد

موبایلەکە سەوەری پەنجەمۆری تیایە و هەستێوەری ناسینەوەی ڕوخساری تیایە کە لە جۆری ئای ئای فەیس ئەنلۆکە تایبەتمەندی ئای ئای بەکاردێنێت و دەرچەی بیستۆکی هەیە و دەرچەی بەرگەکردنەوەکەی لە جۆری مایکرۆ یو ئێس بیە واتە لە جۆری تایپی سینیە و توانای لەخۆگرتنی دوو سیم کارتی هەیە و دەتوانێت دوو سیمکارت و مایکرۆ ئێسدیش لە یەک کاتە بەکاربهێنیت و توانای خوێندنەوەی سیمکارتە فۆرجەکانی کوردستانی هەیە و وەکو باسمان کرد کە شوشەکەی گۆرێلای ئاستی پێنجەمە ئاستێکی بەرزە و نۆچی هەیە موبایلەکە و بلوتوزی ڤێرژنی پێنجەمی ترا بەکار هاتووە کە زۆر بەهێزتر و سەریحتر کراوە و هیچ ئایپیەکی ستانداردی نییە واتە دژە ئاو و خۆڵ نییە واتە ئاو و خۆڵی تێ ئەچێت سوپاس بۆ سەیرکردنی ڤیدیۆکە سەبسکرایب کەناڵەکە لەبیر مەکە شێری بکە بۆ هاوڕێکانت و گەر ڤیدیۆکە بەدڵ بوو لایکی بکە تاوەکو ڤیدیۆیەک تر خواتان لەگەڵ